גוטן מארגן, גוטן חודש, שלום עליכם, צו די גאנצע עולם, די גאנצע וועלט. ברוך השם, אונז טוען יעצט די צענטע שיעור פון די הלכות תפילה שיעור. אויך זאל איר וויסן אז דאס איז, דאס הייסט אין ענגליש די תפילה אווערנעס שיעור. היינט איז גראדע די יארצייט. אויף ישיבה דרך חיים, מהרש ג, וואס הייסט, נאכאמאל, עס איז געווען א ממש א ממש א ראש ישיבה וואס איז געווען יפה מאוד, ממש ממש ממש א מענטש וואס איז וואס איז קילע תורה, איינער וואס איז ממש. זייער געזארגט פאר די אנדערע חשובע מענטש יצא פון ר' ישראל חאצקעל בן ר' יואל, די אייבערשטער זאל העלפן אז די נשמות זאלן האבן א עליה, און פאר גאנץ כלל ישראל, די וואך שיעור וואס מען האט שוין געטון מיט אנפאנג וואך שוין, און דער קיצור שולחן ערוך, מען האט שוין געטון ניין שיעורים ביז דערווייל, דאס איז שוין דער צענטער שיעור אין אידיש, מען האט אויך געהאט אן ענגליש שיעור אויכעט. אבער מען דארף וואקסען אויך די אידישע שיעור אויכעט, סאו גיי גיי ארויס זאג מענטשען וועגען די שיעור, און אויך אויך מחזק זיין, קום צו שיעור אין צייט, און אויך פירען שיעור ווי אזוי ווי עס דארף צו זיין, נישט קיין חילוק אויב דו ביסט א ספרדישע ליבערשע חסידישע, אדער איינער וואס איז רייך איינער וואס איז רייך וואס איינער וואס איז האט נישט אזויפיל געלט, נישט קיין חילוק וואס. יעדער איז אויף די זעלבע בויט און די זעלבע לענגווידט אויב מען זאגט יעצט זאל מען טרעפן די צווייטע שיעור פון די וואך און עס לערנען פון ארחות יושע ר' חיים קנייבסקי זצל און אויך א מעשה די מארגן פון תפילה. אקעי, סאו יעצט גם עיקר המצוה להתפלל בבית הכנסת, סאו כ'וועל עס זאגן אונז האבן נאך אלץ אין די אורחות יושר טאקע סימן פ ט אין ענין התפילה די וויכטיגקייט פון דאווענען אין א בית כנסת אדער א שול אדער בית מדרש, גם עיקר המצוה להתפלל בבית הכנסת. די עיקר מצוה איז צו דאווענען אין א אין א תקין א אין א בית הכנסת אין א שול, כמו שאמרי אזוי ווי ס'איז געזאגט אין מסכת ברכות דף ו' עמוד א', איין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, א מענטש'ס תפילה איז נישט געהערט נאר אין א בית הכנסת, והאמת שטייט אויך דארטן מי שאין נכנס בית הכנסת נקרא שחורו, איינער וואס גייט נישט אריין אין בית הכנסת איז הייסט א שכן רע, א שלעכטער שכן, די גוים גלות אויף און אויף, און עס גוים גלות צו זיין קינדער, וכן אמרי, אויך אזוי איז געזאגט איז אויך אין שכר טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, די אייבערשטער האט געזאגט, כשאתה מתפלל, ווען דו דאווענסט, התפלל בבית הכנסת, זאלסט דאווענען אין א בית הכנסת. ואסור להתפלל בחצר בחוץ, ס'איז אויך אסור צו דאווענען אין די חצר, דאס וועט הייסן ווי מענטשן קומען אריין, מען טוט אויס די מאנטלעך און מען טוט אויס די, מען גייט זיך פארן דאווענען וואשן די הענט און אזוי ווייטער, דאס הייסט די חצר, אדער אויב בחוץ, אויך אינדרויסן אין בית מדרש. עס איז אסור אסור. גראדע איז געווען די עקסעפשאן פון רול יארן צוריק ווען עס איז געווען קאוויד טאקע האט מען נישט געקענט דאווענען אין שול דעמאלטס. ס'שטייט טאקע טאקע אין רבם האבן געזאגט וועגן דאס טאקע דעמאלטס אז פארוואס איז קאוויד געקומען טאקע ווייל די אייבערשטער האט געזען אז מענטשן שמועסן אין שול, מענטשן קומען מאכן קופקעס, און מענטשן קומען און קומען טון וואס מ'ווילט. האט די אייבישטער געזאגט אז האלאו די פאלגסט נישט וואס איך בעט פון אייך, איך וועל צומאכן מיין שילען, וואס איז געווען סוף פון דעם איז אז מענטשן האבן געדארפט דאווענען אינדרויסן, געמאכט פוטש מנין די מנין, איך האב טאקע נהנה געווען פון דעם פוטש מנין טאקע און דעמאלטס ווען עס איז געווען קאוויד, אבער דאס איז נישט די עיקר, די עיקר איז אז. וועגן מענטשן האבן געשמועסט ביים דאווענען, מענטשן האבן געקומען שפעט, טוהן וואס מ'וויל, האט דער אייבישטער געזאגט, סארי, מ'דארף צו מאכן די שילן. אסאך מענטשן האבן טאקע אויפגעוועקט, טאקע, אמת, זיי האבן געמאכט א טויש אין זייער לעבן, מענטשן נעבעך וואס זעהן וואס טוישן נישט, און די אייביש און מיט דעם שיל יעצט וואס אונז טוהן יעצט, אונז זוכן צו קריעיטן די אווערנעס. די וויכטיגקייט פון נישט אויב מיין דאווענען, קומען אין שול אין צייט, נישט טון וואס מ'וויל, אויפפירן ווי א מענטש, אזוי ווי סדארף צו זיין, און נישט זיין פון די גרויסע מענטשען אין די שול, אז איך בין איך בין א גרויסע מאכער אין די שול, איך האב געלט, און איך קען טון וואס איך וויל, דאס איז נישט וואס די שולחן ערוך זאגט אדער אוהח יושר זאגט, פארקערט.

וואס וואך איז איז ער אין דעם? וואו מיר שומען און עס שטייט אויך לעולם יקרא את השם אט האבן שרייבט עס אויך ואחר כך יספל ואחר כך יספל א מענטש זאל אריין גיין אין צוויי טירן נאך דעם דאווענען וואס מיינט דאס טאקע? דאס מיינט וואס? כלומר זאגט ר' חיים קנייבסקי שיקרא את בית הכנסת כשיש שני פסחים דאס מיינט ווען מען קומט אריין אין שול זאל אריין גיין כאטשיג אויף די דיסטענס אויף די אויף די ווידט אויף צוויי טירן. וואו איז פאר סמוך לפסח אז זאל נישט דאווענען לעבן לעבן די טיר. כ'זעה מענטשן אלעמאל, מ'קומט מיקט זיך אריין מיטן מיטן שמונה עשרה שוין, מיטן דאווענען, מ'דאווענען די טיר און מ'טוט זיך ארויס נאכדעם. דאס קומט נישט אהן, כפי ר' חיים קנייבסקי, כפי יישר כוח, כ'מיין מ'האט שוין געשמועסט אין דעם ענין אויכעט, שלא יהא נראה כדעתו לפי רוח, זאל זאל נישט אויסזעהן אז א מענטש לויפט ארויס פון שול. עיין שולחן ערוך, סימן צדיק, סי',

וואו מיר ס'שטייט אויך אין יעקב תהילים, און רבי שמעון בעלעבי, רבי שמעון בעלעבי זאגט, כל מי שהיא נכנסת בית הכנסת בית משה בנאמר זה, עני מענטש וואס גייט אריין ווי א מענטש אין צענטער בית הכנסת און בית מדרש, בנאמר זה אין די וועלט, זוכה ונכנס בית משה לעולם הבא, וועט זוכה זיין צו אריין גיין אין בית הכנסת און בית מדרש עולם הבא אויכעט. שטעל מיר אויף עס שטייט אויכעט אין תהלים מען זאגט עס דריי מאל א טאג אשרי יושבי ביתך אדוני יחסלו וואויל איז דער וואס וואס גייט וואס געט זיך אריין אין די אין דעם הויז אוי אדוני יחסלו גאנצע צייט זאל מען זיך זאל מען זיך דערהויבן אין די אייבישטער. זיי געבן זיי געבן שוואכע הודעה, אדער באמער איז אזעלכע פארקערט, כל מי שאין נכס בית הכנסת זמן על זה, מענטשען וואס עני מענטש וואס גייט נישט אריין אין בית הכנסת אין די וועלט, אין נכלעס בית הכנסת זאל עס אווי, א מענטש גייט עס אויך נישט ארויס אריין גיין אין בית הכנסת אין אין אין, לאז אויך ווען משיח קומט, אדער עולם הבא,

ישירי, אויסער בחוץ, כמו שנהוג בבית תפילה, די רשעים גייען זיין לאסט אינדרויסן, אזוי האבן זיי זיך אויסגעפירט דעמאלטס אויך ווען זיי האבן געלעבט, ווען עס קומט תפילה ווען עס קומט צו דאווענען. סימן תשע ט שטייט אין ספר חסידים, לא יצא אדם מבית הכנסת עד שיסיים מן כל תפילה, א מענטש זאל נישט ארויס גיין, זאל נישט ארויס גיין פון שול ביז די גאנצע דאווענען איז געענדיגט, דאס מיינט ביז די לעצטע קדיש, און נישט ארויס פוצען ביים אשרי אדער מיטן שמונה עשרה. ס'מאכט זיך אמאל טאקע זיין אונס א מענטש דארף כאפן א פליגער, האט נישט געהאט קיין טשויס, ווען איז עס ווען איז עס געמיינט ווען איינער דארף דאווענען ממש אין די פיר די ערשטע מנין האט ער נישט קיין טשויס טאקע. איך האב שוין געזאגט אין א פריערדיגע שיעור דאס גראדע אז דא אז דא יעצט אסאך וועגן צו אויסגעפינען ווי זענען ווי שיעלן זענען, ווי וועלכע ווען זענען מיליאן די מיליאן אין די שיעל. שירן וואס לויפט יעדע פופצן מינוט אדער יעדע צוואנציג מינוט אין א געוויסע פלעצער, סאו מען קען זוכן איז מען קען אויפזוכן אנליין אדער אויף א פאון, עס איז נישט קיין חילוק, סאו נאכאמאל איך וועל איבערזאגן דאס נאכאמאל, סאו שטייען אסאך פון חסידים א מענטש זאל נישט ארויסגיין פון שול ביז די גאנצע דאווענען איז געענדיגט, דאס מיינט איז.

דאס איז שוין אמאל אמאל, ס'איז א אונס אמאל אמאל, איינער וואס טוט עס אלעמאל, דאס הייסט העביטשעלי אין ענגליש, עס מאכט א העביט צו קומען שפעט, און ווער, און איינער וואס וויל נישט טוישען טאקע זיין וועגען, דא זאגט ער אין ספר חסידים טאקע אז אז ער מוז בלייבן ביז סוף דאווענען, איז נישט קיין תירוץ, דאס מיינט ביז די לעצטע דאווענען, ביז די לעצטע קדיש. ומעשה בסניף זקן אחת שעושה מקיימת בתפילה זי זאגט א מעשה אויף א אויף א עלטערע פרוי זי איז געקומען פרי צו דאווענען אוי בה מעשים טובים געטוהן מעשים טובים לאחר מותה בא בכל יום טובים נאך וואס זי איז געשטארבען זי איז געקומען צו אן אנקומען א חלום צו די צדיקים אמר לה האבן זיי געפרעגט מה אתם מה את עושה העולם? וואס וואס איז וואס קוקט אויס דארט אין די אנדערע וועלט? אמר להם האט זיי געזאגט מה כן עושה ביי דינים הגדולים? מ'האט מיך געשלאגען מיט ממש גרויסע דינים. סאיז העווי דינער סהייסט ח ש שעה צדיקים צו קרן יעצט בשמחה ווייל אנדערע צדיקים צו קרן יעצט זענען געווען זייער בשמחה'דיג מגרשי אסור ממיניהם מען מיך ארויסגעלאפן אויס אויסגעשיקט ענד צווישן זיי ווען מע זי האט געזאגט וואס איז געשעהן שריסע בחיים איך האב געלעבט ווי ס'איז יוצא בעסער קנעסעס מיט סיי קדושה איך ווער גערויס געגאנגען בעסער קנעסעס מיט ביי קדושה דאס מיינט איז אז זי אלעמאל ארויסגעגאנגען רוב מאל ביי קדישא צייט. ואיסור מ ט עד שיוצא מבית הכנסת. איך האב נישט געווארט ביז די צל האט געענדיגט דאווענען. ועיין שם שהיה ווי אויבן מעשה בזה. זענען אונז די חסידים וואס זאגט אנדערע מעשות אויכעט. רוב מעשה שטייט אויכעט. מספר בית הכנסת קרית מקיף מנחה טהורה. איינער וואס דאווענט אין א שול. עס קען יעצט מאכן א רייניגן מנחה און וואס שטייט אין פסוק אויך די שושן מצה די שושן און מצה האט זיכער די אייבישטער וועלכע העכער יעמאל צו וועם און ווי ווי קענסט קען מען טרעפן די אייבישטער טאקע בבית הכנסת אין בית הכנסת וואו ממש געהויבענע ווערטער פון די ארחות יושר דאס אויסהערן אריינטוהן אין דעם און מענטשן מען זאל טאקע זאגן מענטשן אין שול וואס וואס גייען אהער אין די שיעור בעזהשי ת זיי זיי נישט שטיל זאג עפעס טאקע דו דארפסט נישט זיין איידל און זאגן גארנישט צו איינעם שטייט אויך אז אז יעדע איינער אין שול איז האט א אחריות צו זאגן די אנדערע טאקע שיינערהייט אוודאי צו די בעסט פון זייער עבילעטי צו זיין שטיל מען דארף נישט דארף נישט זיין קיין מומחה אין די ענין. איך בין נישט קיין מומחה אויך נישט טאקע. אבער, וואס דען? מ'דארף מאכן מענטשן אוועיר אז דאס איז נישט אקסעפטעבל, ס'איז נישט עפראפריעט אין די ענין. מ'דארף קוקן אין די ספרים טאקע. נעקסטע וואך בעז השם, אדער נאך יום טוב, ס'קען זייער שוין פאסירן נעקסטע וואך, וועט רעדן טאקע וועגן מענטשן וואס רעדן ביים דאווענען.

אדער נאך יום טוב. אקעי, יעצט קען מען צוענדיגען מיט א מעשה, עס קען זיך גוט אויסלערנען, מיר ענדיגען די שיעור נאכדעם. דאס איז נאכאמאל די בוק ספר די מגן מיט אן תפילה מיט די ר' פסח קרוין, קענסט עס קויפען אויף ארטסקרול דאט קאם, קענסט ליינען פאר זיך אליינס, גוטע מעשות. ווען פרעה האט געפרעגט משה רבינו ווער זאל אויסגיין אויסגיין פון מצרים, ממש א קיש פון די אייבערשטער, פסח קומט יעצט אין אפאר וואכן ארום, משה רבינו האט געענטפערט ממש בנערים זקנים נלך, ווען אונזערע יונגערן און אונזערע עלטערן גייען מיר גיין, אין שמות פרק יד. פסוק פסוק ט' משה האט געזאגט ערשט געזאגט די אינגערע די אינגערע ס'איז אינטערעסאנט ווען דוד המלך האט גערעדט וועגן געבן שבח צו די אייבערשטער ער האט געשריבן זקן ונערים יהללו את השם את שם השם עלטערע מענטשען צוזאמען מיט די מיט די יונגערע לאזן זיי זאגן שבח צו די אייבערשטער'ס נאמען פון די אייבערשטער ס'איז אין תהלים און מ'זאגט עס טאקע יעדן טאג ביי שחרית. די טעם וואס איז פון די חילוק אין די ארדער איז ממש קלאר, ווען ווען מען רעדט וועגן טרייען צו סעיווען די עלות לעושר פון כלל ישראל אזוי ווי מצרים, די יונגערע איז האט קדימה, אבער ווען ס'קומט צו גיבן שבח צו די אייבערשטער. ס'איז ממש די מעטשור עלטערע מענטשען וואס קען עס טוהן אויף א הויכע מדריגה, און דאס האט דוד המלך געמיינט צו געבן זיי פריאריטי. ס'איז אינטערעסאנט די רדק שרייבט אז יונגעלעך זענען נישט אזוי קלוג אדער אזוי פערסעפטיוו גענוג צו קענען איינזעהן אדער אפרישיעטן די אייבישטער'ס ארבעט אין די וועלט, אבער אונטער אונזער אינפלוענס אויף תלמידי חכמים רבנים, מלמדים, ראשי ישיבות, די יונגערע גייען אויך אויך לערנען וויאזוי צו זינגען שבח צו די אייבערשטער. די צוויי אנדערע פרעיזעס אדער צוויי פסוקים ברענגט ער אויס א ממש א אינצידענט וואס ער די מחבר פון פון די ספר פסח קראון האט געשריבן ווען ער איז געווען יונגער אינז א יונג קינד. עס איז געווארן ממש אן אפעקט אין זיין קאמיוניטי אין קיו גארדענס אין ניו יארק. די מדה אסרה אין זיין זיין נעיבערהוד האט געהייסן ר' אברהם יעקב טייטלבאום, ער האט געוואוינט ער האט געלעבט פון עיטין נײַנטי סעווען צו נײַנטין סיקסטי עיט, כ'ווייס נישט די מספר אין אידיש, און זייערע עלטערן זיינע עלטערן האבן געוואוינט אין קיו גארדענס בעפאר זיי האבן געוואלט. זיין א חלק פון די קאמיוניטי, יארן צוריק, סארי יארן ווען זיי האבן געוואוינט, מען האט סוג'עסטעד אז זיי זאלן אנפאנגען א קינדער מנין, רבי טייטלבוים איז געווען זייער אפאוז צו האבן אזא מנין, זיין טאטע עליו השלום ר' יעקב זעליג האט גערופן די רב און געפרעגט, נישט קיין שאלה, מיין פאמיליע, מיין משפחה און איך ווילן גיין כפי דיין וועג און טאקע נאכפרעגן א קשיא, פארוואס פילט די רב זיך אזוי שטארק נישט האבן קיין אינגער אין מנין? האט ער געענטפערט, משה רבינו האט געזאגט צו פרעה, בני נח קטני נלך, אונזערע אינגערע און אונזערע עלטערן גייען מיר גיין, דאס מיינט א קאמיוניטי וואס האט א קאמבינעישאן אוו עלטערע מענטשן און יונגערע מענטשן, די עלטערע מוז מוז האבן די ממש די חיות אויף די יונגסטערס אז ווען מען דאווענט, און די יונגערע קינדער יונגערע בחורים מוז זעהן ווי עס ערענסט ווי עס די עלטערע מענטשן זיי פאוקעסען אין זייער דאווענען, פאר די טעם זעכ מער ווי זעכציג שפעטער. זיין שול האב איך אלץ נישט קיין קינדער אין מנין. ס'איז טאקע א מחלוקת טאקע אין דעם. ס'דא טאקע שולען וואס האבן טאקע א מנין פאר קינדער טאקע. כ'מיין אין מודערן וועלט אויך אין די אנדערע קרייזן. ס'איז נישט אזוי קאמאן נעבעך אין אונזערע קרייזן אזויפיל. הלוואי קען מען עס טאקע האבן א קינדער מנין. ס'זאל זיין א גוטע בענעפיט. אדער די אנדערע וועג, טאמער א טאטע קען אויפפירן ווי א מענטש אין א שול און אויסלערנען זיין קינדער וויאזוי צו אויפפירן אין א שול און מחנך זיין כהוגן, זיי די אייבערשטער העלפן אז יעדער זאל האבן הצלחה, פרנסה, געזונט, און. פאר מיר אויך אויך דאן פאר מיך איד ארי' בן חוה מרים אז איך זאל אויך האבן פרנסה געזונט אין זכות פון געבן די שיעור פאר די גאנצע עולם רבותי א גוטן טאג.